Нинди шәп әйбер ул каникуллар! Барыбызга да таныш булган Бонифаций каникуллары мультфильмының гыйбарәсе безне мәктәп укучыларының бәйрәмгә тиң вакыт атмосферасына чумдыра. Бу кыска гына яллар безнең белем дөньясына башка күзлектән карау мөмкинлеге бирә. Исәнмесез, бүгенге тапшыруыбызда. Бассейнда дәрес, Атнага өч физкультура дәресе балаларны гиподинамиядән ничек коткара? Парашюттан сикерүче гаилә янына чәчәк бәйләмнәре белән кадетлар килгән нинди ният белән? Каникулларны мәктәптә уздыру балалар укытучылар күзәтү астында ничек ял итә? Каникулларда булуга карамастан, мәктәпләрдә кеше күп. Балалар төрле түгәрәкләргә, шул исәптән спорт түгәрәкләренә йөри. Татарстанда спорт объектлары, тиешле инфраструктуралы яңа мәктәпләр саны балаларны спорт секцияләренә җәлеп итәргә мөмкинлек бирә. Россия мәктәпләрендә инде берничә ел элек өченче өстәмә физкультура дәресе кертелде. Бу юкка гына түгел, башлангыч мәктәптә һәр өченче укучының хәрәкәт активлыгы бик аз икән. Өлкән сыйныф укучылары арасында бу статистика тагын да начаррак. Балаларның 80 проценты аз хәрәкәтле тормыш рәвеше алып бара. Өченче дәрес кертелү белән вазгыять үзгәрде. Өстәвенә мөмкинлек булган мәктәпләрдә йөзү дәресләре өстәлде. Физик сәламәтлекне ныгытудан тыш балалар йөзәргә дә өйрәнә.

Гимназия кунаклар кабул итә. Биредә балалар спорты федераль проектының иҗтимагый советы утырышы үтте. Утырыш башланыр алдыннан делегациягә гимназия буенча экскурсия уздырдылар. Кунаклар мәктәпнең җиһазландырылышын югары бәяләде. Гимназиянең хәтта үз телевидениесе бар. Элек физкультура дәресе дигәч, кыш көне чаңгы, язын көзен волейбол, баскетбол күз алдына килә иде. Замана үзгәрде. Хәзер балалар физкультурада гимнастика гимнастика белән дә шөгыльләнә, бассейнда да йөзәләр. Гимназиядә ике бассейн бар, биредә физик мөмкинлекләре чикле балалар да йөзә ала. Физкультурага өч дәрес каралган, ике дәрес спорт залда, берсе бассейнда үтә. Кече бассейнда беренче, дүртенче сыйныф укучылары шөгыльләнә, бишенче, унберенче сыйныф укучылары зур бассейнда йөзәләр. Йөзү утырышның төп темасы булды. Утырышта балаларны все обуч по плаванию программа нигезендә йөзү буенча укытуның барышы,

Утырышта Бөтенроссия йөзү федерациясе президенты, Олимпия чемпионы Владимир Сальников катнашты.
Ни өчен йөзүгә өстенлек бирелүен аңлатырга кирәк түгелдер, чөнки йөзү рәхәт кенә түгел, озын гомер һәм сәламәтлек тә. Татарстанда төзелгән бассейннарның саны елдан-ел арта баруына мин бик шат. Мәктәпләрдә бассейннар барлыкка килүе куанычлы. Әлбәттә, бу гимназия үрнәк булып хезмәт итә ала. Балалар спорты проекты координаторы Ольга Павлова, Бүгенге көндә программа тулысынча план буенча үтәлә, ди.
Татарстан президенты үзенең еллык юлланмасында безгә юнәлеш бирде. Быелдан башлап барлык спорт федерацияләре мәктәпләргә керергә тиеш. Үз методикалары, тренерлары, спорт инвентарьлары белән, иң мөһиме финанслау белән. Бу мәктәп спортын лаеклы дәрәҗәгә күтәрергә, ә безнең балаларыбызга сәламәт булырга ярдәм итте. Статистикага карасак, республикада даими рәвештә спорт белән 1 миллион 700 меңгә якын кеше шөгыльләнә. Бу җитди саннар. Әмма Татарстан инфраструктурасы бу санны күпкә арттырырга мөмкинлек бирә. Һәм мондый проектлар әлеге максатны тормышка ашырырга ярдәм итә.
Каникулларда Казанның Кузнецов исемендәге кадет-интернат мәктәбе каршында эшләп килүче Яшь десантник клубына йөрүче укучылар ветераны Владимир Ивановичны юбилее белән котлап кайттылар. Бер карасаң, гади чара кебек ветераны туган көне белән котлау, әмма әлеге шәхес кадетларга чын үрнәк. Владимир һәм аның тормыш иптәше Әлфия Ивановичева чын һава каһарманнары. Үзләренең 80 яшендә алар әле дә биеклекне яуларга әзер. Һава аларны ничек илһамландыра һәм балаларын алар нинди булырга өйрәткән? Әлеге гаилә турында алдагы сюжетыбызда.
Хәрби сәлам бирелде, полковниктан ризалык алынды. Кадетлар юлга Яшел Үзән районының

Яшь десантчы клубына йөрүчеләр котлау сүзләрен җиткерде, парашют спортын сөючеләргә багышланган китап бүләк итте. Это фотография.
Бу фотода без Минзәлә аэродромында. Чираттагы тапкыр парашютта сикердек. Безнең белән имам да сикерде. Чечня һәм Сириядә хезмәт иткән атакай да. Владимир Ивановичев парашют белән 16 яшендә таныша. Бик экстремаль төстә. Взяла меня пацаном, 16 лет выбросила с самолета. Мине 16 яшьлек малайны инструктор тотты да самолеттан ыргытты. Ул вакытта фанер самолетлар иде әле. Барысы да шул сикерүдән башланды. 40 елга якын гомере һава десантына һәм инструкторлык хезмәтенә багышланган. Владимир Ивановичев Африка хәрбиләрен дә парашютта сикерергә өйрәтә. Ике ел Конгода хезмәт иткән. И вот я был в группе в составе военных... Мин Конгода хәрби белгечләр составы төркемендә булдым. Африка хәрбиләрен парашюттан сикерергә өйрәттем. Аларны парашют белән самолеттан тотып ыргыта идем. Башка эшләрне дә башкардым. Һәм истәлеккә дип аннан әлеге сөңгене алып кайттым. Ул тимер агачтан эшләнгән. Железного дерева Соңгы тапкыр 60-тан узгач сикергән. Төньяк полюста эшләүчеләргә азык-төлек китерергә булышкан. Парашют ләззәте әле дә ветеранның төшенә керә. Скорость 50 метров в секунду. Тизлек секундына 50 метр. Җил бөтен җирне дер селкетә, хәтта яңакларны да. Һавада бер-берең белән тотынышып котлау сүзләре әйтәсең дә, таралашасың. Бу рәхәтлектән башка инде яшәү мөмкин түгел. Ветеранның хатынына да парашют җене кагылган. Әлфия Иванычева 700 тапкыр сикергән. Сам полет в небе это неописуемо. Күктәге халәтне сүзләр белән генә аңлату мөмкин түгел. Бу бөтен куркуларыңны җиңү, бу бәхет. Күктәге рәхәтлектән онытылып китеп, гомерен куркыныч астына куйган чаклары да була Әлфия апаның. Я так раскинула руки, Кулларымны җәеп өшеп төшәм. Кояш, зәңгәр күк, кошлар сайрый. Аска карасам, мин төшәсе урынга кешеләр йөгереп килә. Пыҗраны тартырга онытканмын икән, шунда ук тартып җибәрдем.
Әлфия апа да быел 80 яшьлеген билгеләп үткән. Әлеге гаиләне зур юбилейлары белән котларга күршеләре дә керде, легендар десантчы Павел Клетнев та килде. Иванычевларның дүрт улы да хәрби юлдан киткән. Алар да кечкенәдән үк парашют белән дус. Көчле рухлы ир-егетләр тәрбияләп үстергән әлеге пар яшь десантчыларга да ихтыяр ныклыгы теләде. Спасибо, что вы к нам.
Безгә килүегезгә, котлавыгызга рәхмәт. Мин сезгә чын десантник булуларыгызны телим. Десант училищесына укырга керүегезне телим. Бездә әйтүләренчә, зәңгәр күкләр һәм йомшак төшүләр сезгә. Сезнең өстә һәрвакыт ак парашютлар очылсын! А я хочу, ребята, тоже вас поблагодарить. Егетләр, мин дә сезгә рәхмәт әйтергә телим һәм сезнең кадет булу теләгегезне хуплыйсым килә. Бу сезнең кыюлыгыгызны, ихтыяр көчегезне һәм күнекмәләрегезне камилләштерү. Сез тормышка әзер булачаксыз, хәрби тормыш юлын сайламасагыз да. Кыскасы, бары тик алга һәм алга! Я тоже хочу прыгнуть 4000 раз.

Көзге каникуллар, уеннар, күңел ачу, балаларның иркенләп аралашу вакыты. Укучылар бу кыска вакыт аралыгын файдалы һәм өлкәннәр күзәтү астында үткәрсен өчен мәктәп яны лагерьлары оештырыла. Шулай итеп, бала вакытында ашый, кызыклы эшләр белән мәшгуль, кичләрен һәм ял көннәрендә исә ул өйдә вакытын гаилә белән уздыра. Мәктәп яны лагере тагын бер бик мөһим миссия башкара, балаларны сәламәтләндерү һәм тәрбияләү.
Арчаның алтынчы номерлы мәктәбе өченче елын гына эшли әле. Мәктәп федераль проект кысаларында Татарстан Президенты катнашында ачылган. 500 балага исәпләнгән мәктәптә бүгенге көндә 635 бала белем ала. Мәктәп заманча таләпләренә ярашлы рәвештә тулысынча җиһазландырылган. Биредә физик мөмкинлекләре чикле балалар да укый, алар өчен лифт җайлаштырылган.
Безнең инде мәктәбебез инде Зур урыннарга ия инде. Төрле конкурсларда, ярышларда, олимпиадада урыннарыбыз бик күп. Э, быелгы елны да менә безнең хәзер инде районный олимпиадалар башлана. Монда да инде без Алла бирса сынатмабыз дип э, ышандырып каласым килә. Мәктәпкә инде килүче балалар бик күп. Быелгы уку елында инде безнең беренче класска 86 укучы керде. Каникуллар иртәнге 8, ә балалар инде мәктәптә. Көзге каникулларда башлангыч сыйныфлар өчен мәктәп базасында Акчарлак лагеры үз эшен башлады. Каникуллар вакытында балалар ел дәверендә җыелган органлыктан арыналар, сәламәтлекләре, көчләрен арттыралар, иҗат белән шөгыльләнәләр. Ялда буш вакытларын файдалы итеп үткәрү өчен мәктәп лагере иң яхшы урын. Әйдә җыябыз. Лагерьга барлыгы 75 бала йөри. Һәр төркемнең үз исеме, девизы бар. Җиде көнлек лагерьның һәр көненең үз тематикасы. Бүген исә лагерьга ЮХИДИ хезмәткәре килгән. Ул балаларга юлда йөрү кагыйдәләрен искә төшереп китте, соңыннан балалар күңелле стартлар оештырдылар. Лагерь эшчәнлеге төрле оешмалар белән хезмәттәшлек ярдәмендә оештырыла. Мәктәп, музейлар, тапханәләр, ЮХИДИ, МЧС хезмәткәрләре белән тыгыз элемтәдә тора. Акчарлак лагеры начальнигы Филсинә Гизатуллина балалар лагерга бик теләп йөри ди, чөнки биредә аларның сәләтләре ачыла. Әлбәттә, безнең төп максат балаларга э, күбрәк татар телендә аралашу мөмкинлеге тудыру. Һәм икенчесе инде балалар э, шушылай аралашып, тагы да үзләренең сәләтләрен ачарга мөмкинлекләр булсын өчен Барын да эшләргә тырышабыз. Һәр отрядта икешәр әйдаман. Алар балалар белән көн дәвамында укудан кала кызыклы уеннар, ярышлар оештыралар, конкурсларда катнашу өчен рәсемнәр ясыйлар. Балаларга гел хәрәкәт кирәк, шуңа күрә саф һавага йөгерергә, футбол уйнарга чыгалар. Урамнан соң балаларның аппетитлары ачылып керә, алар тизрәк ашханәгә йөгерәләр. Лагерьда балаларны өч тапкыр ашаталар. Лагерда укыту, дәресләр уен формасында үткәрелә. Әйдаманнар балаларга татар халык әкиятләрен укыйлар, милли киемнәр турында сөйлиләр. Азат Махмутов каникулны өйдә үткәрәсем килмәде, шуңа күрә мәктәп лагерына килдем ди. Яңа лагерьда бик ошый. Без анда э, төрле-төрле уеннар, биюләр, э, җырлар өйрәнәбез. Китапханәгә йөрибез, укыйбыз. Буш вакытымны файдалы итеп үткәрергә теләдем. Лагерьда шулай ук иҗатка зур әһәмият бирелә. Рәсем ясау балаларның сәнгать сәләтләрен үстерүдә зур ягынты ясы ди педагоглар. Рәсем аша балалар күрү хәтерен ныгыталар, әйләнә-тирә дөньяның төсләрен һәм формаларын аерырга өйрәнәләр. Мәктәп укучыларының көзге чорда лагерьда ял итүләре аларның сәламәтлеген ныгытуга, балаларның физик көчләрен арттыруга юнәлтелгән. Ә иң мөһиме, балалар каникул вакытында үз вакытларын бушка сарыф итмичә яңа белемнәр алалар.